Гыйбрәт булсын дип, мәсәлән, кызыклы ситуацияләргә, ситуацияләр тудырып, шулай тәрбияләп буламы? Әлбәттә, юмор аша. Әлбәттә була. Шуңа басым ясап була, әйме? Шарабҗанга килгәндә, гомумән Шарабҗанның атышы һәм инде халыкның мәхәббәтен яулап алуы нәрсәдә? Ул, мәсәлән, халыкка якын яки авыртыра торган темалар була бит, актуаль темаларны халыкка җиткезү, чыгару. күтәреп калу. Әлбәттә, инде татарча аралашу. Ну, минемчә, әйтәсе килә, гомумән татар телен бетергән очракта да теге менә үзеңдә, өйдә барыбер шул әйбергә әйләнеп кайтабыз. Минемчә, татарча аралашырга, сөйләшергә кирәк. Ә менә безнең бүген үзебезнең арада да бәхәс туды. Бәхәс дип инде бәхәс тә түгелдер. Әйе, сорау туды. Менә әйтик, сез 90 нчы елларда туып үскән балалар, мин 80 нчы елларда туып үскән балалар. Әле менә без, безнең буын, әйтик, әйме, Ә, Индира үзенә хас булмаганча бик акыллы сүз әйтте бүген. Ә, Без ә, өйдә безгә татарча сөйләшегез, татарча сөйләшергә кирәк, син татарча сөйләшергә тиеш дигән сүз әйтелми иде. Без үзеннән үзе автоматик рәвештә ә, гаиләдә татарча сөйләшә идек. Ә менә бүгенге буын балаларына без Әле без шулай дип тәрбияләнеп үскән балалар, бүген тукып торабыз үзебезнең балаларга татарча сөйләш, татарча сөйләш, татарча сөйләш. Менә моның

Мин, мәсәлән, яхшы итеп урысча сөйләшә белмим. Без Идрестән дә өйрәнелгән татарча сөйләшүгә, әмма ул училищеда да минем шундый зур проблема иде. Шуңа менә училище дисең бит, училище димисең. Әйе. Урысча, менә урысча сөйләшә, ә хәзерге балаларны татарча сөйләштерергә кыенрак. Ул хәзер бөтен әйбер бар. Кул астында телефон, интернет, бөтен әйбер урысча бара. Мин өйдә дә үзебезнең балаларга әйтәм, башта папа, мама дип тотынганнар иде. Әйтәм, Земфира белән сөйләштек, әйтәм, ишетмибез без аларны. Әти-әни. Хәзер әти-әни ди, бу әтектек идә үзеңә күрә үз и, йорт, гаилә үзе бер дәүләт бит инде, шул дәүләттә үзеңнекеләрне үзең тәрбияләргә тиештер инде син. Әйе. Кемгәдер ышанып ятып. Ятып булмый монда үзгәрешләр күп. Менә бу э, тәрбия, менә мәктәптә дә укыталар бит инде бер карасаң, әйме? Менә шу татар сүзләренең дөрес язылышын, дөрес язылуын, әйме? Менә кайвакыт игътибар итәбез, хәзер бит инде мессенджерлар, ватсаплар, язышабыз. Мәсәлән, күреп ала микән мин, ике улымның берсе анда татарча язганда ялгыш язып җибәрәме? Бу теге сөйләшү түгел, аның дөрес язылышын да без өйрәтергә тиеш бит инде. Мәктәптә ну, оныткандыр инде. Язганны төзәтмә җибәрәм. Әле соравына җавап бир, биргәнче башта төзәтеп җибәрәм, хаталарын күрсәтәм, аннары гына соравына җавап бирәм мәсәлән, әйме? Менә э, синең гаиләңдә әйтик, үзеңнең гаилә дәүләтеңдә ниндидер махсус э, программа дисәң бик купшы булыр инде. Үзегезнең менә үзеңнең ниндидер максатлар һәм әкренләп әкренләп менә шушы милләткә, телгә карата булган мәхәббәтне үстерү өчен ни дә булса алымнар бармы? Тагын. Ул әлбәттә бар. Нәрсәдә иң беренче йокларга ятканда без шулай ук э, минме тормыш иптәшем белән тырышабыз. Китаплар, мәсәлән, татарча әкиятләр укырга. Безгә бит инде әби-бабайлардан сөйләгән. Әйе. Ә без менә әкият, шулай ук аралашу, сөйләшү, менә даже WhatsApp-ларны алсак, ул менә без ничә яшебезгә җитеп, без дә ялгышлык китерәбез. Бар потому что Ялгышабыз ул менә даже дип утырабыз бит әле. Әйе. Үзебез өйрәнелгән уже ул сүзләргә урысчаларын кыстырып. Язышабыз, мәсәлән, бар татарча, әйтик, татарча переводчик мәйданда ни әйткәндә шрифтлар бар. Әйе. Бар урысчасы. Без инде кайберләре э, яза, мәсәлән, э, урысча шрифт белән хәмне, мәсәлән, бит инде йомшак һәм дип языла бит. Әйе, әйе. Шул әйберне генә карасаң да, күпме дөрес түгел бит. Халык ияләшә, ә мин үзем кайсы вакыт уйлыйм икән, дөрес язам микән, юк микән? Чөнки күбесе ялгышлык язган аркасында уже ялгышуга күбрәк әйләнәсең, чем дөреслеккә. Җайлырак бит. Җайлырак. Э. Үзебезгә җайлырак ысул эзлибез шикелле. Шулай ук русча шрифт белән язуны да теге балаларга игътибар итмичә дә, эй, яра, язып торсын инде, сөйләшеп торсын русчасында, аннары өйрәтербез әле дип кенә булмый. Вакытында дил белән эләктереп алмасын, әйме? Дисциплина кирәк. А, дисциплина. Дисциплина. Тәртип кирәк. Тәртип. Тәртипкә салу кирәк, әлбәттә.